Helo, fy enw fi ydi Rhun Emlyn. Dwi'n un o ddarlithwyr mewn hanes yr oesoedd canol yn yr adran hanes a hanes Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dwi'n dysgu modiwlau ar deithio yn yr oesoedd canol, ar addysg ac ar y gweddau o hanes Cymru yn yr oesoedd canol hefyd. Yn y fideo byr yma, dwi eisiau chi gyflwyn, dwi eisiau cyflwyno chi i un agwedd dwi'n ddysgu ar un o modiwlau. Rwan, yn Aberystwyth, da ni'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod chi'n cael y profiad uh, o wir ddal gafael ar hanes eich hunain. Bod chi'n cael ymwneud efo ffynonellau gwreiddiol eich hunain. Bod chi ddim yn unig yn darllen amdanyn nhw, ond bod chi'n cael eu defnyddio nhw i ddatblygu eich syniadau. ar nifer o fediwlau da ni'n mynd i ymweld uh, a rhai o'r ffynonellau yma. A dyna sy'n wir am y ffynhonell dwi eisiau siarad efo chi amdano fo yn y ddarlith yma, sef y mapa mundi yn henffordd. A dwi'n meddwl mai dyma un o'r ffynonellau mwy diddorol ydy ni'n gallu edrych arnyn nhw. Mae mapiau Oesoedd Canol yn ffynonellau arbennig. Maen nhw'n helpu ni ddeall sut oedd pobl ar y pryd yn, yn meddwl am y byd yn, yn ddeiaryddol, ond hefyd maen nhw'n helpu ni ddeall eu byd olwg nhw yn gyffredinol, sut oedden nhw'n meddwl am y byd yn fwy cyffredinol, be fysa ni'n gallu galw'n y meddwl canol oesol. Mae gen i fodiwl yn yr ail a'r drydedd flwyddyn o'r enw Cymdeithas Ewrop a'r Meddwl Canoloesol, ac yn y modiwl yma dyn ni'n edrych ar sut oedden nhw'n deall y byd yn yr Oesoedd Canol. A fel rhan o'r modiwl, dwi'n cymryd myfyrwyr i'r Gadeirlan yn Henffordd er mwyn cael gweld y map, y Mappa Mundi, a gweld rhai o'r archifau eraill sydd ganddyn nhw yn y Gadeirlan. Felly, yn y ddarlith yma, be dwi eisiau gwneud ydy dwi eisiau yn gyntaf cyflwyno chi i'r Mapa Mundi, e, deud beth ydy'r Mapa Mundi. Wedyn, dwi eisiau ni ystyried beth mae'r Mapa Mundi'n gallu ein dysgu ni am y ffordd pobl ar y pryd yn yr Oesoedd Canol yn deall y byd. Ac wedyn meddwl sy'n ma'n gallu'n cynorthwyo ni ddeall i byd olwg nhw, i ffordd o, o feddwl am y byd yn fwy cyffredinol. Felly'n gyntaf, i'ch cyflwyno chi i'r Mapa Mundi, a dyma i chi uh, lun y fan hyn o'r Mapa Mundi. Dim, uh, dim dyma be welwch chi, efallai bod rhain chi wedi bod hyd yn oed i Henffordd i weld y map. Um, Mae'r map wedi, um, wedi melynu ac yn mlaen dros amser, ond mae hwn yn dangos i chi sut bysa'r map wedi edrych pan oedd o uh, newydd. A mae'n siŵr o fod bod nifer o'na chi'n edrych ar y map yma, um, bod chi, os da chi rioed i weld o'r blaen, ydych chi'n wir yn deall be ar ddeir, ydych chi'n edrych uh, arno fo. Dyna'r ymateb naturiol pan ydych chi'n gweld y map am y tro cyntaf. Ond dyma chi rhywfaint o wybodaeth gyntaf am y map. Felly map o'r byd ydy'r map yma i fod. A gafodd ei greu tua'r flwyddyn 1300, uh, yn Lloegr gafodd ei greu. Mae'n fap mawr, felly 5 troedfedd wrth 4 troedfedd ydy maint y map, uh, ond gafodd ei greu, ddim ar bapur, ond ar ddarn o un darn o groen llo. Y dyn tu ôl y map, da ni'n gwybod i enw fo, dyn o'r enw Richard o Holdringham, uh, neu Lafford. A mae'r map yn llawn o fanylion. Mae cannoedd o lefydd wedi cael eu rhestru ar y map, wedi cael eu nodi. Um, a'r bwriad gyda map mor fawr a hyn, efo gymaint o wybodaeth a hyn, ydy bod y map yn cael ei arddangos yn y gadeirlan yn Henffordd fel bod pobl yn gallu gweld y map ac yn gallu dod i ddeall eu byd drwy ddod heibio ac edrych ar y map yma. Rydw i'n siŵr bod chi'n meddwl ar hyn o bryd, os ydych chi'n gallu gwneud pen a chymffon o'r map o gwbl, sgwn i faint ydych chi'n gallu ddeall o'r map ar yr olwg gyntaf. Wel, Ella be sy'n neud hi'n haws ydi, mewn nifer o fapiau yn yr Oesoedd Canol, oedden nhw'n dangos dwyrain ar y top y map. Wrth gwrs, da ni'n gyfarwydd efo dangos y gogledd ar y top. Felly, os na i ddangos y llun yma, gyda'r gogledd rwan ar y top, o bosib bod yr rhywfaint yn haws wan i ddechrau gweithio allan beth ydyn ni'n edrych arno ar y map. A be dwi'n mynd i wneud, dwi wedi nodi tri cwestiwn ar uh, ochr y sgrin yn fan hyn, a be dwi eisiau chi wneud, dwi'n mynd i'ch gwahodd chi i, um, i roi seibio'r map, na seibio'r uh, ddarlith yma am ychydig funudau, i chi gael trio ychydig funudau, jyst yn edrych ar y map, trio gweithio allan beth ydych chi'n edrych yn efo, gan ddefnyddio'r tri cwestiwn yma i'ch helpu chi. Pa gyfandiroedd ydych chi'n edrych arnyn nhw yn fan hyn? Ydych chi'n gallu adnabod unrhyw foroedd neu unrhyw afonydd? A ble mae ynysoedd Prydain ar y map yma? Felly dyna dri cwestiwn i'ch helpu chi i feddwl am y map yma. Felly os newch chi seibio y ddarlith am chydig funudau ac wedyn um, Gwasgu'r botwm eto i i gario mlaen gyda'r ddarlith ar ôl i chi gael cyfle i feddwl. Wel, rwan dych chi wedi cael cyfle i, i edrych ac i feddwl am y map. Na i jyst mynd drwy'r cwestiynau yna i'ch helpu chi i, i, i wneud siŵr bod chi wedi uh, gweld lle da ni'n edrych yn nhw ar y map. Wel, pa gyfandiroedd sydd gynnon ni? Wel dyma chi Ewrop, dwi wedi um, dangos Ewrop mewn gwyrdd fan hyn ar y map. Felly mae Ewrop ar y top chwith yn fan hyn. Nesaf mae Africa yn y gweilod chwith. Ac wedyn yn cymryd hanner y map, mae Asia. Felly dyna'r cyfandiroedd gwahanol ydyn ni'n gallu gweld ar y map. Ac o ddeall hynny, ella bod o'n dod yn fwy amlwg rwan, neu ella ddim, uh, lle di'r llefydd eraill ar y map yma. Ydych chi'n adnabod unrhyw foroedd neu afonydd? Wel, os da dyna'r cyfandiroedd, mae'n amlwg felly mae'r môr yn y canol rhwng nhw ydy môr y canoldir, wedi ddangos cilch glas yn fanna. Unrhyw afonydd neu foroedd eraill? Wel, ella'r afon, uh, un o'r afonydd mwyaf trawiadol ar y map, uh, ydy un o'r afonydd mwyaf yn y byd, uh, yr afon Nil, uh, sydd yn llifo i ymwrdd y canoldir yn yr Aifft. Felly dyma i chi um, yr afon yna. Ac wedyn, mi sylwch chi yma, Y môr yma yn goch, wedi cael ei liwio'n goch. Lle di hwnna? Wel, y môr coch. Uh, wedi liwio'n goch er mwyn i ddangos o. A'r cwestiwn olaf yn nes i, um, ble mae ynysoedd Prydain? Wel, dyna ni, mewn melyn, reit ar y top, Ar y chwith yn fan'na, gwasgu'n erbyn ymyl y map, chi'n gweld, reit ar ymyl y map, mae gennych chi Werddon, wedyn dros y môr chydig, mae gennych chi Gymru, uh, dros nesau i Gymru, mae gennych chi Lloegr, ac wedyn i'r gogledd, mae'r Alban. Felly'r peder gwlad wedi dangos yn eitha clir ar wahân ar y map yna. Reit, felly beth ni'n gallu ddysgu felly? Cwestiwn nesaf, o edrych ar y map. Wel, yr agwedd amlwg, wrth gwrs, o feddwl am fap, ydy'r agwedd ddeiaryddol. Felly dyna dwi'n mynd i droi ato fo gyntaf. Be mae'n deitha ni am sydd y pobl yn deall y byd mewn termau daearyddol. Wel, am wn un o'r syniadau, uh, cam syniadau cyffredin sy'n gallu bod yn oroesydd canol ydy bod nhw'n meddwl bod y ddur yn fflat. Ond wrth gwrs, uh, ar y pryd, oedden nhw pobl addysgedig o leia, yn gwybod bod y ddeiar yn sffêr. Oedden nhw hyd yn oed efo syniad go lew o faint y ddeiar, Um, ar y sgrin dwi wedi nodi enw dyn o'r enw Eratosthenes yn y trydydd ganrif cyn Crist, oedd wedi gweithio allan yn weddol agos beth oedd maint y ddeiar, beth oedd cylchedd y ddeiar. Felly oedden nhw'n gwybod bod y ddeiar yn sffêr a gwybod tua maint y ddeiar. Ac felly ymgais ar y map oedd gynnon nhw'r syniad, wel mae'r ddaear yn fwy na be da ni'n gwybod amdano fo, mae'n bosib bod yna lefydd eraill yna. Felly be y byd hysbys y llefydd oedden nhw'n gwybod amdanyn nhw, maen nhw'n trio ddangos ar y map. Beth oedden nhw'n gwybod am ddeiryddiaeth y byd felly? Wel, oedden nhw'n gwybod am y tri cyfandir yma. Ewrop, Affrica ac Asia yn cael eu dangos ar y map. Felly oedden nhw'n gwybod am y llefydd yma am yn gwybod am nifer o'r afonydd, y moroedd, dinasoedd yn y llefydd yma. Ond wrth gwrs, Maen nhw'n gwybod mwy, mae'r map yn fwy manwl yn Ewrop. Mae hwn wedi cael ei greu yn Lloegr ac felly mae Ewrop yn llawer fwy manwl na Affrica ac Asia. Mae'n ychydig fwy o ddryswch pan mae'n dod i Asia ac Affrica. Um, dwi wedi nodi'r term mapiau TO ar y sgrin i chi. Mae mapiau, nifer o mapiau yn y cyfnod yma, beth da ni'n galw'n mapiau TO, sy'n golygu bod y map i hun fel cilch yr O, Ond o fewn yr O mae gennych chi siap T yn rhannu'r cyfandiroedd. Felly llinell top y T yn mynd ar draws canol y map o'r chwith i'r dde, efo Asia i'r gogledd, i'r, no, ddim i'r gogledd, uwch ben y T. Ac wedyn mae gennych chi llinell yn dod lawr y T yn rhannu gweilod y map rhwng Ewrop ar y chwith ag Africa ar y dde. A felly dyna efo'r map, um, efo'r dwyrain ar y top, dyna sut oedden nhw'n dangos mapiau. Llawn manylion felly, da ni'n helpu ni ddeall y mae manylion o gynnu nhw'n ddinasoedd dros 500 dinas, afonydd gwahanol, moroedd gwahanol, yr holl wybodaeth oedd ganddyn nhw am y rhain, ond hefyd yn dangos pa mor bwysig oedd afonydd ac oedd moroedd um, er mwyn teithio hefyd yn y cyfnod. Jyst yn fwy manwl, dwi wedi dangos i chi lun yma o ynysoedd Prydain. A da chi'n gallu gweld fanna manylder uh, rhai o'r dinasoedd, rhai'r afonydd, y mynyddoedd, er enghraifft os edrychwch chi ar Gymru, uh, mae gennych chi uh, Eryri, yn cael ei ddangos yn glir yna efo rhai o'r llefydd. E, mae gennych chi Caernarfon a Conwy, e, rhyw gestyll newydd edwyd y cyntaf erbyn 1330 yn cael ei dangos ar y map. Felly dyna'r agwedd amlwg, deuryddiaeth. Ond yn yr oesoedd canol, dim dangos deuryddiaeth oedd unig bwrpas map yn gallu bod. Yn 1300, oedd mapiau'n amlwg ddim yn unig am ddearyddiaeth, ond yn ffyrdd o wneud synnwyr o'r byd yn fwy cyffredinol. Oedd mapiau fel gwyddoniadur, fel encyclopedia, yn dangos mathau gwahanol o wybodaeth. yn ogystal â'r daearyddol. Os liciwch chi gwahanol lefelau yn y map, mae yna lefel daearyddol, ond mae yna lefelau eraill o wybodaeth yn cael eu dangos yn y map, sy'n ein helpu ni ddeall sut oedden nhw'n meddwl am y byd, sut oedden nhw'n, beth oedd eu byd olwg, beth oedd eu syniadau nhw yn fwy cyffredinol. A felly dyna dwi eisiau sôn am jyst yn y rhan ola y ddarlith yma rwan. Un math o wybodaeth da ni'n weld ydy gwybodaeth am hanes. Oedd y map yn mapio gofod, hynny ydi mapio deunyddiaeth, ond hefyd yn mapio amser, yn dangos hanes o'r creu, o greu y byd, gan ddew, i'r ddarn pan mae Duw yn dod â'r byd i ben yn ei gyfeirio mewn munud at hynny, yn mewn mwy o fanylder. ond hanes ddynoliaeth o ddechrau amser i ddiwedd amser hefyd. Ac felly, iddyn nhw, lle mae hanes yn cychwyn, mae hanes yn cychwyn yn gardd Eden, gyda Adda ac Efa. Ac felly mae'r llun ar y top y fan hyn yn dangos gardd Eden. Mae Eden reit ar top y map yn y dwyrain. Ac wedyn maen nhw'n cymysgu agweddau gwahanol o hanes er mwyn clic ar y map yma. Felly mae stori o'r Beibl yn cael ei cynnwys. Felly mae gennych chi lun o Arch Noa yn fanna. Neu hanes clasurol, hynny ydi chwedlau Groegaidd um, a rhufeiniaid yn cael eu cymysgu gyda'i gilydd, um, gyda'r Beibl er mwyn creu hanes y byd. Ac felly dyna chi lun y fanna uh, o'r cni air, y golden fleece, oedd um, yn rhan o chwedloniaeth Groeg. Felly mae hanes yn cael ei ddangos ar y map. Mae yna hefyd wybodaeth am y byd naturiol, am anifeiliaid, creaduriaid y byd. Mae'r map fel uh, be fysyn ni'n galw'n bwystawr. Hynny di, dogfen sy'n dangos yr holl fwystfilod um, sydd yn bodoli, yr holl grediriaid sy'n bodoli ar y ddeiar. A'r bwriad ydy, da chi eisiau dod i ddeall y byd yn ddeiaryddol, ie, yn hanesyddol, ond hefyd da chi eisiau dod i ddeall y byd uh, a'r holl fyd natur sydd yn bodoli. Felly un o, un o bwrpasau'r map ydy dangos amrywiaeth y byd mae Dyw wedi ei greu. Felly mae gennych chi lun y fanna dwi wedi ddangos o eliffant. Mae'n eitha amlwg mae eliffant ydy hwnna'n cael ei ddangos uh, yng nghyffiniau India. Mae yna bob math o anifeiliaid felly'n cael ei dangos, ond hefyd mae yna uh, greaduriaid ydyn ni yn gwybod heddiw sydd ddim yn bodoli. Wrth gwrs, mae yna lun i chi ar y chwith y fan o incorn, er enghraifft, yn cael ei ddangos ar y map. Ond hyd yn oed yn fwy rhyfedd i ni ydi lluniau o greaduriaid, um, ella sy'n ni'n galw'n hiliau anghenfilaidd, rhyw greaduriaid sy'n hanner pobl, hanner anifeiliaid, neu'n debyg i bobl, ond yn wahanol. Lle mae yna lun o fan hyn dwi wedi ddangos i chi o ddyn gyda un troed enfawr, a mae'n dynyddio y droed yma fel rwan brel uh, neu rhyw barasol i uh, warchod uh, i gysgodi rhag yr hael. A mae yna ugain o anghenfilod hanner dynol yma ar y map, a mi welwch chi ar y dde rei o'r lluniau rei ohonyn nhw, pobl heb bennau ac yn y blaen. A mi oedd y gred mi bod y bosib yma, pobl yma, o bosib yn bodoli. Ddim yn agos, Felly os edrychwch chi ar y map, maen nhw reit i'r de yn Affrica, yn y reit i'r dwyrain yn Asia. Ond maen nhw ar y map, er mwyn deall y byd naturiol. Ac yn ola, da ni'n dod i, i lefel ella dyfna y map, sef gwybodaeth am ddiwinyddiaeth, neu am grefydd, am ddew sydd yma yn y map. Mae'r anrhefn yn y map, mae'n bach o lanast, er mwyn dangos i ryw radd yn y byd yma, mae pobl yn creu llanast. Ond, beth sydd uwch ben y map, a mae hwnna'n bwysig, mae beth sydd o amgylch y map mor bwysig y beth sydd ar y map i hun. Ac uwch ben y map mae gennych chi'r llun yma o ddew mewn rheolaeth. Mae dew yn rheoli. Mae crefydd yn hollol ganolog. A dyna pam, er mwyn dangos hynny, os edrychwch chi reit ar ganol y map, mi welwch chi'r llun yma, sef llun o Jerusalem. Lle wrth gwrs oedd y digwyddiadau mwyaf pwysig um, mewn hanes Cresnogaeth wedi digwydd. Fanna oedd Iesu Grist wedi marw ac wedi atgyfodi. Ac felly mae Jerusalem yn y ga- yng nghanol y map. Dim bod nhw'n credu bod Jerusalem yn ddaearyddol yng nghanol y byd, ond yn y, yn y ffordd yn nhw'n gweld y byd, mae Jerusalem yn ganolog. Ac wedyn, er mae bwriad y map wrth gwrs ydy dangos amrywiaeth y byd, maen nhw hefyd yn trio pwysleisio, ie, mwynhewch y byd, mwynhewch um, edrych a deall am y byd, ond peidiwch â canolbwyntio ar y byd yma. Edrychwch am y byd sydd i ddod, a dyna bwrpas pwysig i'r map. Be mae'n dangos i chi ydy um, mae yna pedwar pin er enghraifft yn dangos dal y byd at ei gilydd yn sillafu m o r s marwolaeth yn dweud dydy'r byd yma ddim yn mynd i bara Um, ac dydyn ni ddim yn mynd i bara am beth ar y byd. Mae angen i ni edrych i'r byd sydd i ddod. Ac o dan y llun yma o ddew, mae gennym ni raniaid dynoliaeth, rhai yn mynd i nefoedd, rhai yn mynd i eithr, er y mwyn pwysleisio na beth sy'n bwysig ydy ddim y byd yma, er mae pwrpas y map i ryw radd ydy dangos y byd yma, ond peth pwysig ydy meddwl am y byd sydd yn dod. A felly mae hwnna'n bwrpas arall i'r map. Felly, be dwi wedi bod yn neud rwan, di just pwysleisio rhai o'r pethau gallen ni ddysgu am y ffordd pobl yn meddwl o edrych ar y map a di mynd trwy agweddau gwahanol. Ond dwi jyst yn gadw rhai cwestiynau i chi i feddwl amdanyn nhw ar ôl edrych ar y ffynhonnell yma. Felly meddyliwch ar dros y pethau dwi wedi bod yn sôn amdanyn nhw. A meddyliwch am beth mae hwn yn deutha ni am um, beth oedd pobl yn meddwl neu'n gwybod am y byd yn yr oesoedd canol. Beth oedd yn bwysig i'r bobl yma yn y flwyddyn tua'r 1300? A sut mae hyn yn ein cynorthwyo ni i ddeall yr oesoedd